Zimbabwe. Zita rinoitwa Raymond Sadondo, director Sadondo. Nhasi ndiri pano ndasanga nemunhu waMwari. Eh, ndoda kuti munhu waMwari mumboti mbobvunza pachiringe nekapkash yakaitika chiitiko chakanezuro kuti munochitambira sei eh, muchizoonawo makazoonawo sei plus inini handina kukuona iwoku ndinozosei chikonzero chisina kuona mamwe musiko kukapkash kwaiwa newanhu
Okay. Ndichapindura eh, ndisina wandiri kupa mhosva asi ndichipindura chokwadi whether chaitwa nemunhu wandinofarira saka ndichangopindura samabvunziro ini handina kuenda kucup clash chikonzero chekuti ini handina mweya wekuprofita eh, mari inini mweya wandakapiwa namweya mutsvene achindinzwira tsitsi Ndiwe kuporofita kunoenda mweya wemunhu kuti vanhu vanoenda sei kudenga. Saka pamakaona vari kucup clash vane mweya wekugutsa matumbu avo.
Alright. Saka muri kuti ayo ayo achero nagidza. Wozi Satoti dai kunzi vakangoziva right mari iyo tokupai mari ichi tiuye mungotore mari. Jesu rimwe zuva akarova vanhu veShamhu hamuna kuverengere vhesi aona muchechi muchitambwa njuga vachitsinhanisa zvinhu zvavakanga vainazvo. Jesu akatora chitorobho akarova vanhu akati imba yababa vangu harisi bako remakororo. kureva kuti njuga nekutsinhana kana kutaura nezvinhu zvine chekuita nemari kuti iwe ita ichi ndikupe chakatika izvozvo zvinhu izvozvozvo zvakarambwa namesiyasi saka kana panyika pano tiri kunamata mwari baba anova ndiye akasika zuva rakavhenekera nyika iyi hatina tendero yekuti tigomiririra nhema dzosapotwa nevanhu miriyoni tototi dzaachokwadi nhema inhema Chakatoipa chakaipa. Saka ndiri kuti vamakaona kwa kwa kwa kwa, kwa, kwa prophet Makandiwa. Ini ndiri kuti panapa havasi vaprofiti. Ende mweya wavari kutaura nawo kana vari kuprofita kumatunhu hauziwe kudenga kuna baba. Nekuti Jesu achienda kudenga akati kana mweya auya Achataura pamusoro pangu inini. Haana kutaura kuti kana mweya auya achauya kuzotaura nezvemari. Akati mweya achapupura inini. Kureva kuti kana varume vakaenda kwamakandiwa nevakadzi vakaenda kwamakandiwa vainopupura Jesu muhomwe yetrozi ramakandiwa ndinoti grow Asi kana zviri zvemari aiwa idzo injuga paitoda shamhu kuti vanhu ivavo vange vachibva bcause imba iyo inonzi yehova yarisi bako remakororo jesu akairamba nyaya ende ndikuitaura ndakasimba ndichichallenja eni kune vakaenda kuti kana muine mweya varume uyai tisangane pamatarisano Titarisane huso nehuso tise nyaya yaMwari Baba zvayakaita kuti nyika ino donzvo rakafira Kristu nderei? Iye Kristu wakafirei pasi pano? Jesu akafa here kuti tizova nemiriyoni? Iye Kristu kana akafa panyika pano kuti tive mamiliyoni akatambudzikirei mwanakomana waMwari? Because vanaSolomoni vakanga vakapfuma. saka ndiri kuti chinangwa chamweya mutsvene kuburuka panyika pano vana vezimbabwe vanofanira kuchiziva ndechei kuti munhu ange achiratidzwa nzira vadzidze vakaenda sei kudenga jesu akafira kuti munhu aone zororo kudenga that's why makaona mupfumi uyo akatosvika kuna jesu Akasvikoti, Ko isu vapfumi tingaiteiwo? Jesu akati, Endai munotengesa zvese zvamuinazvo, mopa pfuma kuvarombo, ndopa mupfumi. Zvinonzi zvakamubata. Jesu akatanga kutaura achidzidza vana Pita. Akati, Kudiko kunana Pita? Zvikanzi, Wakakomborerwa zvake, acharasikirwa nezvose zvaainazvo kuti ave nenhaka kudenga uko. Pita ane mubvunzo waakabvunza Jesu zvati boisi takasiya dzimba takasiya minda zvese nevanhu tikakuteverai tichawanei zvikanzi mune mubairo mukuru mukunditevera kureva kuti mubairo watichapihwa ndewekutevera chokwadi chinonzi kutevera Jesu hakuzi kutevera munhu ari kuporofita but kutevera chokwadi Tine nzira inoponesa mweya. Saka Jesu akataura statement iri rakuda kutaura pamberi penyika. Akati tengesai zvese zvamuinazvo muchengetere pfuma yenyu kudenga. Kureva kuti panyika panapa Jesu akatoramba iri pfuma yepasi. Ndina uromba kune vanhu vakaenda kwamakandiwa. Ende ndoda kutoisa chiziviso kune vanhu vari kutungamirwa nevanhu vakadaro. Tsvagai chechi dzeidi. Muregedze kuramba muchitera n'anga because kumagumo kune moto. Maita basa.
Tinotenda kune vose vanga vachitiona pachivhitivhiti. E, mukomborera Mwari kuva mangozvinzwira. Kune vane mibvunzo, vane zvavada kunzwisisa, isai mucomment section. Tinouya zvakare, tinovatsvaga zvakare takuvaziva pavanowanika, tinovatsvaga touya tokupai kuti zvizere zvemune manyora vemavabvunza mibvunzo mucomment section. Ndatenda zvangu.